Ɔɔ bɛm bɛanta na bɛbam koraa no even um Allan Kyeremantentoo was not happy ɔno nso paase comment ɛwɔ ho bi a people thought um obi koraa bɛka saa asɛm no it shouldn't come from Allan. Um,
Shakespeare ɛna ɛtwerɛ wɔ ayi ne ne book bi Julius Caesar wɔn eh, Brutus wɔn ɛkɔ stabo Julius Caesar no ne yɔnko brɛbo wɔde sika no wɔɔ no no na wɔsɛ this is the unkindest cut wɔte ase wɔsɛ sɛ obi bɛyɛ me sei paa wo deɛ Nti ɔse and you too Brutus, eh too brute and you too Brutus na ɔso so bɛyɛ biribi atia me a nnɛ wo na abɛyɛ me sei. That was Julius Caesar. Bɛyɛ biribi atia Kufuor a anankyɛ maten. Alan, wo eh, nea nnipa yi mmienu ayɛ woɔ. Lawson FM.
Pɛsɛnkofoɔ.
Pɛsɛnkofoɔ na discover wo in politics deɛ. Sɛ wo ba soro no, pɛsɛnkofoɔ na ɛyɛ wo saa. Yes, na ɔyɛ w'adwuma. Ɛwɔ Empretec, ɔyɛ w'adwuma. But in terms of Political visibility, Kufuor na ɛma ɔyɛ visible. Lawson FM.
When he made you Ghana's ambassador to US, a wokɔɔ hɔ mfie nnan a afei ɔde wo baeɛ bɛyɛɛ wo minister for trade and industry. Akufo Addo nso abɛto a wo so trade and industry hɔ a mfie nso. Ɛnyɛ sɛ wokaa sɛ wokɔ pere yi koraa mpo no a, nka bi a nka wode wɔ hɔ. Kwame. Since sɛ yɛ baa constitutional dispensation yi, minis, ministry of trade and industry hɔ no, obiara nni hɔ a wadi more than four years. Obiara nni hɔ a wadi more than four years. Nti sɛ wo, wobɛdi, wo deɛ wobɛdi seven plus four years, eleven years. Obiara nni saa o. You should be grateful to the hand that fed you. Nsa a ama wo nsa akɔ w'ano no. Ɛne sɛ nka woka. Na Alan, President Kofoɔ party no bie mu sɛ wo a wɔpɛ sɛ wɔ ahoɔden wɔ nisuadi hunu pɛ sɛ wobɛdi kuo no anim no bra no a Alan kɔɔ bie. Eh, wɔn a ɛka ho nyinaa kɔ obie, Doctor Bawumia kɔ obie no. Pɛsɛ nkurɔfoɔ wɔabɛtu no nom tuo sɛ yɛmfa ma wei. Wanka bi. Kɔpem sɛ yɛn nyinaa yɛkɔɔ deɛ ɛdi kan san kɔɔ ne mprenu so a yɛto aba no de maa Doctor Mahmood Bawumia. Yɛwieeɛ a Bawumia bɛmaa no lecture wɔ University of Professional Studies. Ɔkaa sɛ aberanteɛ yi, mehu biribi wɔ ne mu. Na he's a man of destiny. na ɔrekyerɛ sɛnea osi huu no ne baabi a ohuu no, deɛ Akufo Addo de no akɔduru. Nti ɔse Nyame nam so bɛma Ghana apagya wɔ kwan soronko so. That was the time yɛyii no wiei na ɔbɛkaa saa. Na wo Allan deɛ, Kufuor wɔ hɔ no a na Kufuor yɛ president no, it was a notorious fact. Boston FM.
Sɛ Na wo nana ɔmo a yɛ pere nipa du nson no a na yɛ pere no saa mmerɛ no wo nana anka kufoɔ pɛ sɛ wɔyɛ. Ɔna na ɔwɔ gyidie wɔ no mu ɔ support no.
Nipa bi koraa kaa sɛ DCs bi ayi ɔmo adie and some of them came out to say sɛ ɔmo an support Anna nti na kufoɔ ayi ɔmo adie. Wo deɛ na party no nyi yie oo in the lead up to that some deputy ministers lost their jobs because of wo. Saa mmerɛ no, na Kufuor na ayi n'adwene yɛ, na ɔhunu nneɛma yie. Ɛnɛ party no ara yɛkɔ yɛ yɛadwene mu no yɛayi obi. Ɛna ɔse nipa no a yɛayi no no me deɛ medi kan hunu wei wɔ ne mu. Nti megye sɛ ɔno mɛ mɛ commend no sɛ wɔn a yɛpere no deɛ yɛmfa ma no. Kufuor yɛ ɛyɛ NPP ni. He has been a leader of the NPP, wagyina NPP ataban so na akɔyɛ president. Sɛ ɛbaeɛ na meka sɛ President Rawlings deɛ wamma ne party ankɔ Congress koraa, wamma ankɔyɛ primaries, ɛna ɔno ara sɔɔ President Mills nsa sɛ wei Declare no, mm, me dɔba no.
me dɔba no no, momfa ma no.
Nti na was anybody expecting sɛ. Mil ɛɛ Rawlings sɔɔ President Mills nsa no, Rawlings bɛsan apa n'akyi. So onipa no a mede maa no no, ɔno koraa ɔni, ɔnim nyansa? Ɔni ani, ɔni anisoadehu? Rawlings de maa no na ɔgye dii wɔ ne mu na ɔkaa sɛ party no ɛni n'akyi na yɛmfa ma President Mills. Nti Rawlings always supported Mills. Kufuor nso, yɛyi Akufo-Addo. Yes. Sɛnea meka yi, in the lead up to it, na obiara ahu sɛ na na nka n'adwene wɔ baabi foforɔ. But yɛde maa Akufo-Addo no, he supported Akufo-Addo. Nti yɛde maa Akufo-Addo no, was anybody expecting sɛ Kufuor akɔ supporto Mills? No. Anaasɛ wɔn a ɛpere no bi akɔ supporto wɔn anaa? Kufuor supported Akufo-Addo. Yɛde kɔɔ contest. Anyɛ yie, 2008, 2012, na yɛgyiri sɛ yɛawo no, yɛde kɔɔ court. two thousand and sixteen Nyame yɛ yɛn adom ɛna yɛ wini yɛ ɛnɛ woka party no ho wosi wafi yɛ party no mu o sɛ mpo saa mmerɛ na na wo gyidi wɔ mu a wopɛ sɛ nnɛ kufoɔ bɛka sɛ o bɛtiri wo ne Bawumia sɛ nyɛ special attributes no mpo a wɔsɛ wahu wɔ Bawumia mu Nti wɔ commend no to the entire nation sɛ nyɛ saa mpo a ka wogye di sɛ between you and ayi Bawumia no Kakofoɔ bɛka sɛ yɛmfa ma wo no ɔntumi nyɛ saa na ɔka sɛ yɛmfa ma Bawumia a wo so wokɔ Okuapae ɛno so yɛ atɛmdidie nti me deɛ nea mɛka kyerɛ me nua panin no ɛɛ Anankyɛmaten me mehuu no akyɛ Ɛnam ne nua baa so. Ne nua baa, Nyame mfa ne kra nsie yie, deɛ ɔdi Alan akyi. Na yɛfrɛ no Bridget Kyerematen. Bridget na ɔyɛ me mate, but he was my study mate koraa wɔ university. Ɛnam no so na makɔ Bridget hɔ wɔ wɔn fie wɔ Muro mu. Ɛna Alan baa hɔ a ɔde me kyerɛɛ no sɛ wɔ ne study mate ni na ɔkyerɛ me sɛ ne nua panin ni. Alan na ɔwiee sukuu koraa nkyɛree. He said, If there's anybody that I knew at the time, a akyire yi ɔbɛ ɔ yɛbaa aban mu ɔbɛyɛɛ nipa titiriw a ɔbɛperee a, I knew Alan much earlier in life than time a mebɛhu Akufo-Addo. Akufo-Addo deɛ kumi prɛko time ɛna me mebɛhuu no. But saa mmerɛ na menim ayi, Alan. na menim Alan. Wate ase? Na in politics, mmere biara ne nnipa a ɛpagya no ba, ɛyi no ba. This time, Bawumia a yɛka no asɛm yi, nneɛma a ne nimdeɛ ne n'ahobraseɛ, ne nyansa ne ne tema, ɛyɛ soronko. nti na ne nsɛm a ɔreka no retɔ nkurɔfoɔ akoma so. Nti sɛ nkurɔfoɔ ka sɛ, saa nnipa yi, mahu biribi wɔ ne mu, deɛ fa ma no ne sɛ, wokɔtoto no n'ayampe a, nokorɛ na Allan nso ama adi ne ho yaw. Na medeɛ deɛ mɛsrɛ no ne sɛ, ɔnhwɛ deɛ nkyiri mabɛka afa ne ho. Alan ɔnhwɛ nea nkyirimma bɛka afa ne ho. Party no nnipa no biaa bɛyɛ saa nneɛma no bio akɔ o. Me ansa yɛkɔ anim no even when he left na meka sɛ eh wɔn a eh wɔn ka bi ɔbɛtie no still nka wɔn engage no ne yɛhwɛ sɛ bi ɔbɛtumi asan aba. Obed Asamoah ofi NDC mu kɔtee ne party. Yes. ɛnɛ ne general secretary sɛ ɔte parliament on the ticket of ndc mm. bid bɛti sɛ den
biribiaa bɛtumi asi ɔkyena ɔte aseɛ but nea woyɛ yi deɛ nsɛm a wokeka yi deɛ ɛsɛ you are daring kufoɔ ei asɛm no mu ɔdu Na asɛm no mu ɔdu paa. Nti mɛsrɛ no sɛ ɔnhwɛ no kɛsɛ ɔnhwɛ no kɛsɛ yie. Ɔnhwɛ ne tɛkrɛma ɛne ne se baabi ɛde no bɛduru. Ɔnhwɛ no yie. Ɛɛn me nua yɛyɛ nnipa yi yɛyɛ nnipa yi asɛm bi bɛtumi ahye wo ama sometimes wobɛtumi akɔka asɛm bi afei wobɛtaa dwene ho no. Sɛ adeɛ a mekaeɛ manka no yie. Over board koraa. Adeɛ deɛ ebia asɛm yie a na ma mede kaa saa. Sɛdeɛ menim nkurɔfoɔ no, anka ebia me deɛ mefa no sɛ wɔbɛsupɔɔto me. Wɔansupɔɔto me a, na sɛ opinion a wɔsupɔɔto yɛ a nti ne yie a na ma mede kaa saa. Ɛbɛtumi aba saa. Woate aseɛ?
Nti me deɛ mɛ deɛ mɛsrɛ. Nka wobɛ expect

Me deɛ megye di sɛ kasa no ɛho nte. Okay.
Ɔpa Kufuor Kyawa, ɔpa President Kufuor Kyawa. Ɛbɛboa no. Ɛbɛboa no. Now having said that, of course, sɛ eh, me saa public apology na odi kan kɔyɛ no, me I don't lend credence to that. Ka ɔfa ɛpo akyi ɛpa ne kyɛw ansa na. Sɛ bia bɔkɔɔ no akɔ fie. Yes na afei ɛto nakoma so na ɔba so I've settled everything uh, between me and the man yes and mepa no kyɛw abufuo bi na ɛhyɛɛ me so meyɛ nipa ɛsrɛ kufoɔ sɛ ɔmfa nkyɛ me it will, it will quieten everything okay it will quieten everything hmm. Franco yeah Kwame um, ma memmisa wo no abo questions kakra Yes sir.
Honourable, um, I'm not into flatter you, but people call you an institutional memory when it comes to parliament. Menim sɛ watutu kwan na nsɛn deɛ si wɔ parliament wobɛte ɛsi daabi senadae sɛ senadie na moaka technical words na ebi ti yɛ oh the executive and the judiciary they are in bed uh, we are a masters of our own rules yɛ interpreti koraa no a yɛdeɛ pɛ sɛ yɛ neɛ yɛ as a leading member deɛ ɛkɔ so wɔ parliament how do you feel
Ooh, eh, I feel bad. Me, me nyini sɛ yɛ papa sa. Eh, nti, me a me wɔ, me wɔ amanɔne na me te neɛ kɔ so no. Me ne me nua kumaa na ɔbɛdi madeɛ, Afɛnyɔ, me ne no ɛkasa. Me ne Bagben nso ɛkasa. Sɛ yie bɛtu ayie ama yɛn nyinaa. Ɛne sɛn? Dze yɛreba no, saa meeting yi, third meeting and the last meeting in an election year no ankasa, wɔannhyɛ aseɛ ntɛm. Election year third meeting no, usually wɔbɛkɔ bi a naawɔtwe mmiɛnsa, naawɔtwe nan, bosome. Na usually no. Saa meeting no, yɛyɛ ma yɛpagya yɛn mu, ɛnam sɛ yɛto aba December seventh no nti no. Election year biara nni hɔ a Parliament akɔ asetena ama no akɔ beyond November seventh. Nti na me ne eh, Alban, the Speaker, na me ne ka sɛ saa wɔnkae wei na saa eh, year yi deɛ no wɔmfa mmrɛ anim. I was talking to him sɛ nka first October ka wɔn yie parliament there were outstanding matters nti me kaa sɛ oh wo yɛ no first October a by November no deɛ ɔwɔ biara mɛtumi ayie afiri hɔ na afei eh, yɛayɛ no ya obiara akɔ no ne constituency akɔyɛ gidigidi election eh, campaigns na ɔsɛ okay wate the subsequently na ɔfrɛ me ɔkaa sɛ oh ɔbɛ ɔbɛ ɔbɛ yɛ no 8th October which I thought was still not bad because ɔyɛ 8th October nkosi 7 November no na Wayɛ w'amanse no awie. Instruments bi a ɛwɔ hɔ biara a ɛpɛ sɛ yɛyɛ no a yɛpɛ sɛ yɛbɛ lay within twenty one days no, wɔbɛtumi ayɛ. Na ayi bills bi wɔ hɔ wɔbɛtumi ayi afiri hɔ ɛne agreements bi, loan agreements yɛbɛtumi ayɛ, vote on accounts bi wɔ mini budget a wɔsɛ yɛbɛtumi ayɛ ne nyinaa afiri hɔ. So I thought that was good. Akyire no na ɛkɔbaa sɛ wɔntumi anyɛ no eight na wɔde kɔ fifteenth October. Then I saw there was going to be a problem. Kɔ so kɔyɛ no fifteenth October a twenty one sitting days no before November seventh no it was going to be difficult nti na me ne ka sɛ saa deɛ no ahwɛ a ɔde ɛbɛma confusion aba it then would extend beyond seventh November na ɛyɛ saa ɛbɛha MPs no wɔn a wɔn contest no ɛbɛha wɔn even those of us who are not contesting bio kura yɛpɛ sɛ yɛkɔboa campaign no ɛbɛha adwene kakra. Ɛna na ɔka sɛ oh adeɛ baako mmienu bi a na ɛyɛ personal nti na yɛ sɛ okay ɛnyɛ hwee sɛ ofi sɛ mɛtumi atena ase ama biribiara akɔ yie a yɛmfa no saa even though it wasn't the best I would say since 1990 since 1992 a yɛhyɛ aseɛ sɛ yɛto aba no President Kufuor time 2008 nkoaa ne time a parliament in an election year wɔn tena aseɛ beyond seventh November na no mpo no ne yɛ facility bi a na World Bankfoɔ de ma Ghana na yɛ ɛyi loans bi a wɔde ma yɛn na grant company ɛɛ component wɔ mu na no no wɔde ba na yɛ aba bɛɛ aba bɛɛ four hundred and fifty million or so ne yɛde kɔ yɛ aba bɛɛ I think about sɛ six hospitals bi pɛsɛ nkurɔfoɔ time no. It appears te sɛ Baabredu firi mu no finance ministry no wɔn adwene gyaee so nti World Bank foɔ no threaten sɛ sɛ yɛanyɛ yɛn approve saa adeɛ no a wɔbɛ withdraw facility no ɛna ɛmaa ayamhyehyeɛ baeɛ. Ɛna ɛmaa yɛfrɛɛ parliament I think it was between twenty first to twenty third of November na yɛkɔɔ special sitting two days na yɛde clear saa nneɛma no nyinaa maa no firi hɔ na parliament ɛsan adjourn yɛ a wɔsan akɔ back that was the only time other than that ne nyinaa no yɛyɛ na yɛ adjourn by seventh of November na yɛasɔre nti wei sei no ɛbaeɛ na ɛha adwene kakra ɛna Asɛm no ho abɛn yi nyinaa, ne kɔfa bae ne sɛn? Ne kɔfa bae ne sɛ, Haruna Dusu na ɔno kɔyɛɛ ne rally bi wɔ Tamale, na ɛhɔ na ɔka sɛ o nkurɔfoɔ akɔ file sɛ wɔkɔ wɔkɔ conteste, na wɔhunu sɛ four MPs bi nneɛma bi a wɔayɛ, ebi yɛ NPP foɔ. Wɔn sɛ wɔrekɔ independent, na independent no a wɔn sɛ wɔrekɔ no, ɔno n'adwene mu no, ɔgye di sɛ ɛbɛ amount to vacation of seats. Na NDC ni baako nso akɔyɛ saa, ɔno nso yɛ NDC ni, ɔno nso akɔ primaries and nso ɔso ɔkɔ akɔ file sɛ ɔkɔ independent. Nti nnipa no ayɛ nnan. Ɔgye di sɛ saa nkurɔfoɔ no nyinaa no, deɛ wɔn ayɛ no, it will amount to a vacation of seats. Nti ɔreka no rally no ase sɛ. Parliament resume mu a, ɔbɛ file petition, na petition no mu no, he's going to pray the speaker. I'm quoting Haruna, the words. Ne nsɛm ɔkaeɛ no.
Ne nsɛm ɔkaeɛ, ɔse, ɔka kyerɛ speaker sɛ, sɛ nneɛma na nkurɔfoɔ no ayɛ no, ɔno deɛ n'adwene mu yɛ Ɔgye sɛ it amounts to vacation of seats, sɛ wɔde wɔn akonnwa no ato hɔ. Nti wɔka kyerɛ, wɔkɔka kyerɛ Speaker ama Speaker no ama a proper interpretation of Article ninety seven sɛ nkurɔfoɔ no avacate wɔn seats. Haruna asɛm a ɔkaa no hɔ no no, ɛna Haruna no Parliament resumeeɛ no, wɔde petition ampa abrɛ Speaker. Na petition no a ɔde brɛɛ speaker no, speaker gyee sɛ ɔbɛma Haruna no petition no nɔmle wode ba a, nipa korɔ na ɔde petition no aba no, yɛmaa kwan ma wɔbɛkan petition no. Wɔawie no, by our standing orders no, wokan mu asɛm no wie a, mm-hmm. Speaker no ɔsɛ ɔbɔ akyire de ma baasonfoɔ a yɛfrɛ no Petitions Committee Okay.
sɛ wɔn nso nkɔhwehwɛ mu na wɔn nfa report mmra Parliament. Saa na ɛyɛ no. Wei Speaker no gyeeɛ no, wamma Haruna ɛkwan ma Haruna na amɛka Amɛka n'asɛm. n'asɛm.
Ɛna wabɔ akyire de ama Petitions Committee ama wɔakɔhwehwɛ mu na ebia wɔde report aba ma yɛaka ho asɛm ama Speaker akasa bi a ɔbɛma ne directive anaasɛ ne ruling wɔ ho. Da no meyɛɛ saa no a ɔno kaa sɛ ɔbɛyɛ ɔde petition abrɛ Speaker no sɛ Speaker bɛma no kwan ama no akasa sɛ ɔma no kwan ama no nkasa ɛna minority leader ɛyɛ Dr. Ato Forson ɛkɔyɛɛ statement ɛwɔ fie hɔ. Haruna asɛm no a ɔwɔ nka ɔwɔ petition no ara mu no ɛna Speaker maa no kwan maa no bɛkaeɛ in a statement. Now yɛ mmara mu no statement no they only pass on information. The statement ɛyɛ informative. The statement biara ni hɔ a yɛma ho ruling yɛn debate statement. Amanfoɔ ma comment. Ebia na asɛm bi a information a wɔde aba no yɛ asɛmhia nti no, then the speaker will give a direct. Ebia mfa no sɛ nsuo bi ayiri baabi ama akɔbu bridge bi na obi bridge no akate abu no nti communities bi koraa ntumi nkɔ ebi nkɔ mma ɛna MP no de ho statement aba. Then the speaker would say sɛ ɛneɛ ɔma directive sɛ directive sɛ sei ne sei nti yɛmfa minister no mmra ɔsoafoɔ no a ɔhwɛ bridges nyɛ ɛso wo obi maybe the works and housing minister depending on where it is anaasɛ ɛyɛ road minister no yɛmfa no mmra na ɔmɛkyerɛ mu sɛ ɛkwan bɛn so na animanim yɛ bɛsɔ ano then the speaker will give a directive sɛ o yɛmfa asoafoɔ no mmra in two days na ɔmɛma yɛ response nti from a statement no The speaker may give a directive. Statement biara nni hɔ a yɛma ho ruling. The speaker ɛka sɛ wɔ matie nea waka no, mɛma ho ruling. Na ɛkɔdii nnansa, ɔso ama ruling nso aba nkurɔfoɔ no avakati ɔmo sii saa. Procedurally, the speaker was wrong. They're wrong.

Ɔsɛ ɔ express ne opinion. Oh okay so it was after wo ne no nkɔmɔ no. Afei ɔsɛ ɔ express ne opinion. Ah.
One person a when it comes to even parliament a obi so bɛka sɛ ɔno so atena hɔ akyɛ understands the rules and regulations of parliament a Aban Bagbin ka ho ana mɛpa akyɛ mɛboa. I want to ask wei na onimu anaasɛ can I say sɛ it was deliberate or diabolic.
Oh, eh, eh, eh, the, the motive deɛ mentimi nkyerɛ eh. eh, but me me ne ne kasa no mehu sɛ hɔ no n'adwene gyaa so kakra mhm. sɛ ɔkɔyɛ ruling no ɔsɛ skipping no eh, hu sɛ that is why meka sɛ ɔkɔyɛ press conference no a afei ɔse dɛ ɛnyɛ ruling ɛnyɛ ruling na opinion na ɔde maaɛ either way

Again that is totally wrong again that is totally wrong nti ɛho ahyɛseɛ no adeɛ no anwene yie let's all talk to it na ho nnipa no bi ebi na na meka yi sɛ na nnipa bi social commentators bi ɔma yɛ ɔmo sɛ from A to Z ɔmo nim to frɛ no ɔnim koraa na ɔbɛka ne deɛ

Speaker deɛ na ɔyɛɛ no me deɛ me mother Lawson FM four years ago
Lawson FM one of the people ɔmo ho aba asɛ mi mhm. yàrá bo ase kɛse ɛɛ eh, eh, Andrew Sesiama yes four years ago
n'asɛm bae na n'asɛm bae na saa mmerɛ no ɔyɛ NPP ni ɛna ɔkaa sɛ ɔkɔ conteste ayi on a ticket of um, independent, independent. Mm -hmm. na ayi um, Michael Quay Professor Michael Quay na ne ti adwo ɛna ɔkɔ yi no ɛka sɛ party atwerɛ krataa brɛ no sɛ Andrews Asia ayi anabo Andrews Asia ma no Wɔse wɔkɔ independent deɛ a, ɛneɛ by the party's constitution, wafiri party no mu. Which is right, party no constitution saa na ɛteɛ.
Nti na wɔn se, party no se, ɛneɛ wɔn ɛne eh, Mr Speaker ɛreka sɛ wafiri party no mu no, ɛneɛ na kyerɛ sɛ wafiri parliament. Yɛnyini mfiri parliament. Nti Professor Quaye ɛfrɛ yɛn anɔpa bi a party no de krataa no kɔɔeɛ. Ɛnna ɔka kyerɛɛ no sɛ, Krataa a ne nsa aka ni. Enti ɔbɛredi krataa no wɔ Parliament, na kyerɛ sɛ ayɛ sɛ asi ama no afiri hɔ. Ɔka kyerɛɛ me, meka kyerɛɛ no sɛ me ne no nyɛ adwene. I disagreed with Professor Okoye, na meka kyerɛɛ no sɛ, ɛyɛ nokorɛ sɛ party no bɛtumi ayi no afi wɔn kuo mu. But part ne ka sɛ wɔn yi no afi wɔn kuo mu a, it cannot translate into sɛ yɛyi no afi parliament. Why? Because you see article ninety seven no ɛse sɛ ɛɛn yɛfɛ no sɛn obi vacancy no kwame ma yɛn to yɛ bo ase nkan. Mm. ninety seven no, ɔse a member of parliament shall vacate his seat in parliament. A no yɛ ɔse upon a dissolution of parliament sɛ ɛyi six January midnight six January na parliament no ɛdi mfie nan. Lawson FM.
Yɛ dissolve parliament no a ɛno no yɛwie a. Wo a wɔ parliament no obiara vacate ne seat. Ɔse if he is elected as speaker of parliament yɛn yɛ speakers na ɔmo nyɛ members of parliament nti sɛ woyɛ member of parliament na sɛ yɛyi wo sɛ woyɛ wobɛyɛ speaker a you vacate your seat sɛnea Doe Ajaho Yeah.
ɛyɛeɛ no a n'akonwa no ɔde too hɔ a yɛkɔyɛɛ by election no. Deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa no, wɔse if he is absent without the permission in writing of the speaker and he is unable to offer a reasonable explanation to the parliamentary committee on privileges from fifteen sittings of a meeting of parliament during any period that parliament has been summoned to meet and continues to meet. Nti sɛ yɛkɔ meeting, yɛkɔ asetena na wamma da du da num, fifteen sitting days, woamma a, na sɛ woannye permission amfi Speaker hɔ na yɛfrɛ wo na woannya ano yie biara a, yɛfrɛ Baasomfoɔ no, Privileges Committee no frɛ no woannya ano yie biara amma wɔn mu a, wɔn de wɔn report ba sɛ wɔannya ano yie biara a, ɛno ano yɛyi afi Parliament. Wate aseɛ?
Na ne yɛ no ne saa asɛm no yɛka. Saa asɛm no ebi asi pɛ yɛ na no kɔfa asɛm ba. Kae.
Adwo Asafo a issue no. Ɛbaa yɛ na speaker sɛ oh committee ni wia ɔsɛ ɔmo de mo report ba parliament na meka sɛ mene ne nyɛ adwen ɛsaa na constitution ne ka constitution ne se if he is absent without the permission in writing of the speaker one ɔmo yɛ absent ɔmo yɛ absent ɔmo ɔmo permission ɔmo ɔmo permission ɛna ɔse from 15 sittings of parliament during any period

Article one oh six clause thirteen, Sɛ biribi ba Parliament na sɛ yɛ declare no sɛ ɛyɛ urgent a, committee bi na determine, ɛnyɛ Parliament nyinaa. Article one hundred and seventy seven, Yɛyɛ budget wie na force majeure bi si na as ɛɛ biribi si a yɛ yɛ yɛadwene ansi so nti no, yɛ anticipate nti no, yɛ yɛ amake provision for it in the budget na yɛde si.
na sɛ finance minister kɔ baasomfoɔ a wɔyɛ sikasɛm wɔ finance committee sɛ wɔkɔ explain kyerɛ wɔn sɛ asɛm sei na ade sei a wɔn ɛtɔ wɔn akoma so a wɔtumi ka sɛ okay deɛ waka no ɛyɛ reasonable ɛnneɛ kɔyi sika no a wɔpɛ no sɛ wɔsi fifty million Ghana cedis deɛ ɛbɛma wa kɔyi fi contingency fund no mu committee no ɛwɔ kwan sɛ wɔma no kwan nso ɛno koraa ɛmma parliament ɛmma parliament ɛyɛ committee level committee level nti meyɛ mede wei nyinaa kyerɛ no

Wokɔgyaa no ɛdɔ asafo firi hɔ ɛɛ supreme court ni bu no fɔ sɛ ɛɛ ɛka sɛ ɛɛ wɔnyɛ biribi ani committee mm, ni deɛ committee na ka no yɛnkɔ by election na sɛ yɛkɔ ne yɛn nyaa na yɛ dɛ ɛkyɛ sɛ ɛne sɛ wabɛyɛ majority. mo ma no nsensɛn hɔ.
ɛti mo de ma no
that is why is the only reason why asɛm. Boston FM.
ɛdi wɔn sɛ. Ɛyi ɛyi Rosin Dafia bɛkɔ nom speaker bɛka asa wɔn nyinaa kɔdi n'akyi mm. ɛna sɛ ɛni sɛ sɛ sɛ ɛna ano asɛm yi ba yɛ no wɔn sɛ han afei ma sa kɔtwe asɛm no aba sɛ adeɛ wɔn kɔhwɛ yɛ adeɛ wɔn hu sɛ I was right nti neɛ yɛn kɔ yi adwo asafo mfiri hɔ last week wọ́n ti di ẹ̀sán fún ẹ̀fọ́ mọ́tò yìí wọ́n sì ayé adé náà mo kọ́ hẹ́ẹ̀ yẹn náà ọ̀pọ̀ proper reading mo hun sẹ́ sẹ́ committee ní ẹ̀tí bíyẹn when I said náà mo disagree with me because the speaker has spoken speaker akadé àwọn sẹ́ wọ́n yẹ party ní ti chinchin àwọn sẹ́ support ọ̀nà. Afei asɛm no baeɛ a ɛkɔɔ Supreme Court a ɛkɔyi asɛm no afi ayi yɛ rule atia Speaker ayi no. Wɔn nso oo neɛ saa asɛm wei koraa sɛ ayi Kyei Mensah Bonsu was right nti neɛ asɛm no yɛnkɔfa mmra bio na yɛnyi Adwo Asafo mfiri hɔ. But that is another conversation. Kwame, neɛ meka de sie ne sɛ wokɔhwɛ Gyii no a, F no, wɔse if the person resigns from office as a member, saa nkurɔfoɔ no mmiɛnsa obiara resign ni? Obiara resign ni? Dabi. Some people resign. Nano mete sɛ na wɔn NDC lawyer bi ɛka sɛ ɛyi nansa ne nɛ sɛ ahan sɛ sɛ the Supreme Court kan deɛ it means that eh, nobody can engage in carpet crossing because wɔbɛka sɛ eh, next succeeding year. Nam sɛ Nnipa korɔ no wɔnte aseɛ. Professor Wayo said sɛ NDC ticket no kɔgyinaeɛ. Yes. Yeah. Wɔde baa parliament.
Mm. Ɔbaeɛ no ɔse he wasn't feeling comfortable. Ɔyɛ NPP ni. Ɔsɔre akɔ. Ɔyɛ NPP ni. Na ɔbaeɛ no afei ɔhu sɛ wajoin the wrong party. Nti ɔkorɔ so carpet na ɔkorɔ so carpet no baeɛ hɔ. Constitution no mma kwan saa. Yɛwie no a na wɔsɛ neɛ

but next parliament me ba me sɛ me yɛ me kɔ independent me gyina hɔ as independent next parliament ɛnyɛ seesei nti ɔnka so a resigning from the party nti you cannot resign for him sɛ party no sɛ nti ma resign ama wo you can't do that constitution sɛ gye sɛ ɔno ara ne pɛ mu na ɔde yɛ saa and it's the reason why when professor Okwei came ɛɛ uh, uh, Andrews Asante ɛɛ uh, Sema case no. Yeah. Me kaa sɛ me ne no nyɛ adwene that that is not the intendment of the constitution. That's not the constitution ne ka. In any event, saa deɛ no kwan na ebi esi pɛn. Kwame, ebi a na esi pɛn ne sɛ. 1993. Yɛbɛto aba 1992 no. Wɔn sɛ na kɔnkɔnmafoɔ ne nanumbafoɔ wɔ ntɔkwa bi. Yeah. Ɛkwan no mu no ara na yɛkɔto aba na parliament no bae. Nipa bi a na ogyina hɔ ma one of the ɛyi Konkonma constituencies, as constituency a ɛyɛ dominated by Konkonmafo, ɛyɛ Saboba. M MP no a na ɔwɔ hɔ no yɛfrɛ no Moses Mabengba. Of course Konkonmafoɔ no frɛ no wɔn bɔ din no Mabengbaa, nti yɛn deɛ yɛfrɛ no Mabengba. Moses Mabengbaa, ɔno na ogyina hɔ ma Saboba. Nineteen ninety two, nineteen ninety three wɔn kɔɔeɛ no, the deputy chief whip for the majority at the time was Alhaji B. A. Fuseni, na ɔwɔ Tamale Central. Ɛna ɔno yɛ Dagombani, Moses na ɔyɛ Konkombani. Na ɛno na asɛm bi baeɛ a wɔn reka ho asɛm wɔ mmarahyɛbadwafie, ɛna Alhaji B. A. Fuseni ɛreka sɛ Konkomafoɔ no nea wɔyɛ no, Asase na wɔte soɔ no koraa nyɛ wɔn dea, ɛyɛ Dagombafoɔ asase. They are squatters. Okay. Na wɔn anyae nea wɔn reyɛ no a, wɔn Dagombafoɔ no, they will come and flush them out. If they resist, they will exterminate them. The language of Alhaji B. Efusei no. Ɛna Moses sɔreɛ, ɛna Moses sɛ o saa. Yɛn nkɔnkɔmmɔfoɔ, yɛte sɛ Israelfoɔ.

Enti na wɔka kyerɛ no sɛ, Mose sɛ ɔmpa no kyɛw nnɛ, Mose sɛ ɔmpa no kyɛw nnɛ, mpa no kyɛw kyena. Esiane saa asɛm na waka no, it offends the sensibilities of his ethnic group. Te sɛ ɔno antwe ne deɛ no ansan a, wɔn nso ntwe ne deɛ nsan. Ɛna party no ɛkɔhyiaeɛ sɛ wayɛ nneɛma ɔho sɛ makyerɛ ne panyin nti neɛ wɔyi no afiri eh, party no mu. Wɔkyerɛw krataa de brɛ speaker anan ɛna Obed Asamoah as the Attorney General ɛkɔsii mu sɛ daabi, constitution no sɛ mpo woyi no fi party no mu a, wontumi nkɔyi no mfi pa, eh, parliament. Yeah.
Na sɛ wokɔyɛ saa deɛ, woka sɛ woayi no afi hɔ nso deɛ a party no mu a, na akɔyɛ ankonam wɔ parliament a, wonim deɛ ɔbɛyɛ. Wobɛtumi ayɛ nkabɔ a ɔbɛka yɛn wɔ parliament. Nti monhwɛ na mo settle asɛm no. Ɛna party mpaninfoɔ no frɛ no ne Alhaji BA fo sɛ nua mo settle yɛ out of parliament a. Moses Mabingba no ɛna Professor Mills baeɛ a ɔbɛyɛɛ no Northern Regional Minister no.
John Mahama baeɛ no ɔna ɔkɔyɛɛ no Ghana's Ambassador to Angola. Moses ne yɛnko paa no because yɛyɛ kɔɔ parliament no na ɔno na ɔyɛ chairman of sports committee saa mmerɛ na yi tii mensa yɛ mensa for youth and sports no nti mene ne yɛ ɛnamfoɔ bɛsi ndɛ ɛnyinaa so me refer to ɛyi eh, prosa okoe sɛ nea ɛsie no there's a precedent nti wotumi nyi no wantem aseɛ ɛnokɔɛ na me na ɛyɛ me nwanwa ne sɛ saa mmerɛ na ne yɛka

the rest is history but I'm just saying sɛ asɛm no a wɔn aka no wɔte aseɛ ɛyɛ futuristic wɔsi kyina parliament na ɛbɛba no deɛ mɛko sɛ yi but the process na yɛde kɔ kyina parliament no ɛna ɛhyɛ aseɛ nnɛ ti mi declare sɛ mɛkɔ ɛkyina mɛko sɛ yi a wɔsi o oh, ma translate deɛ aba nnɛ sɛ nti nnɛ na wɔfiri parliament to me it is wrong wɔte aseɛ na nti nipa ne bi no. Eyi wɔn nte asɛm no ase yie, wɔn mixe apples with oranges, ebinom koraa se oh parliament na ɛyɛ adwuma, na parliament na ɛyɛ adwuma deɛ a ayi supreme court no cannot enter. Again where from that argument? Afɛnyo asɛm na wɔde kɔɔ supreme court no. Nea Haruna asɛm a ɔkɔkaeɛ no, ɛna ɔse, nea Haruna aka yi sɛ ɔde ade no reba parliament no deɛ, mentwɛn koraa mma asɛm no mma parliament. Nea me nuanom, anuanom no nnan no ayɛ no, mekɔ Supreme Court akɔpɛ a proper interpretation of what constitutes a vacation of seat in the context of nea asie yi. Ɛna ma wɔde kɔɔ court no, na, na, ɛyi, Alban, the speaker, me mmɛka, ɛmmɛka asɛm biara. wate aseɛ yeah. nti sɛ woka sɛ the conduct of parliamentary business na supreme court na abɛka bi a wankasa asɛm na aba no wonte ase na woka bi it relates to interpretation against some of lawyers a mate ɔmo nka no sɛ o ayi constitution ne sɛ ɛyi ɛwɔ sɛ nkɛkɔ high court it's laughable ɛyɛ hmm. interpretation na ɔkɔ hwɛ interpretation no nso rests with the supreme court and not the high court. Nti mate ɛyi even a former ɛyi ɛɛ justice of the supreme court Justice Atubiga sɛ wɔn wɔsɛ nkɛkɔ ɛyi I'm I'm re- I'm sorry for him because sɛ ɛnyɛ partisanship na ɔde aba mu di a so ɔhono adeɛ no ɔsɛ ɔkɔpɛ interpretation a a supreme court justice ɔsɛ ɔnkɔ high court ɛna nkɔpɛ. ɛkɔ high court, ɛkɔ supreme court, na ɔmo ma proper interpretation a, then eh, following from that no, practicalizing that asɛm bi kɔ ɔmo anim na sɛ ɔmo bɛyɛ a, na ɔmo afa ho. Ɛna, you see, again no, they are mixing apples with oranges again. Wɔn sɛ maka wɔn sɛ oh biribiara a have to do vacation of city biara no ɛwɔ sɛ ɛkɔ adeɛ yi.
Yeah. It is not like that. Kwesi asɛm na ɛkɔɔ high court. Wate aseɛ? Kwesi asɛm kɔɔ high court. Gyakye Kwesi asɛm kɔɔ high court. Ɛn um, Adamu Sakande. Sakande, yeah.
N'asɛm ɛkɔɔ high court. It had to do, ne mmienu no had to do with declarations a wɔyɛɛ before the electoral commission. Yɛbɛto aba no. Wate ase? Wɔn mmienu nyinaa na yɛ ɛyi sɛ wɔn dual citizenship. Nti sɛ biribi having to do with sɛ whether they qualify to have been in parliament yɛato aba ama wɔn aba no ankɔ yie nti wɔn deɛ no yɛ vacation of ɛyi no ɛno na yɛyɛ no wɔ yɛyɛ no wɔ yɛfɛ no sɛ eh, adeɛ yi high court hɔ na obi kɔpɛ interpretation a ɔsɛ ɔnkɔ high court even vacation of seas no a meka with respect to wayoseni deɛ na ɛkɔyɛ yɛkɔyɛ ɛyi eh, no by election no they didn't go to high court mm-hmm. wayoseni wɔkaa sɛ ɔkorɔ so carpet no ankɔ high court na yɛde akɔ high court yɛde akɔ high court sɛ o wayoseni nti that's the amount to declaration of vacancy People don't even understand. Nti ɔho, ɛna meka sɛ nnipa no bi bɛhyehyɛ asɛm na wɔka bi a sɛnea eh, Justice eh, Yatum bi abɛkaeɛ no a na mesɛ ei this man wayɛ Supreme Court Justice bɛyɛ o. Adeɛ no wa- wa- wɔde n'ani adi ade no akyi yie. Why you say ne, ne, ne vacation of city didn't pass through the high court? When Kofi Asante resigned, ankɔ through high court. Wate aseɛ? because ɛyɛ act a wɔayɛ nti the the speaker only directed the clerk sɛ inform ɛyi yɛfɛ ne sɛn ɛɛ inform the electoral commission sɛ nea wɔn ayɛ yi wɔn avacate wɔn seat because wɔse a member shall vacate his seat if he resigns ma resign a letter aba sɛ ma resign under his own hand kofi asante ɔtwerɛ letter na ɛɛm justice ɛ na peter lajete na na ɛyɛ. speaker but na speaker ni hɔ de Freddie Blaine na na eh, preside de ade bɛ si Freddie Blaine so Freddie Blaine na redi yɛ redi Kofi Asante ne channel and that was it ankɔ high court nti ɔn high court deɛ no yɛ at the inception of parliament ɛnyɛ sɛ parliament wɔ hɔ obi sɛ ɔkɔ yɛ yɛ a ɔsɛ ɔyɛ mfa nkɔ ayi for declaration of they are totally wrong nti menua saa na asɛm no te ɛsɛ eh, about parliament hɔ na ah, because na parliament hɔ na na no ɛsɛ about parliament hɔ na okay because parliament hɔ na mpɛ sɛ mbisa question baako honorable boame yes sir the former president john dramani mahama so na yɛ president a anka asɛm na ɛwɔ hɔ no kò bɛyi obɛma ma yi ɛde aba fie na afei wɔn ayɛ de afiri na biribiara atɔ fo can it happen that way
Sɛ ɔmo kɔ yi asɛm ne sɛn. As ɔno na ɛyɛ president a. Obi aka asɛm obi aka asɛm sɛ ɔno no deɛ waka no ofi sɛ he's right but sɛdeɛ maka no asɛm no no na ɛnyɛ bagben asɛm a wɔbɛkaeɛ ne na ɛmaa Afanya de kɔɔ kɔɔto no Haruna deɛ na na waka na ofi sɛ dabi anhwɛ yɛ deɛ asɛm bɛba no on account of that na ɔse mekɔpɛ a proper interpretation na ɔde kɔɔ Supreme Court Nti onkoyi mmra fie sesei. Onkeyi mmra fie sesei. Ne kyerɛ asɛm no wo hank anaa? Me pɛ a proper interpretation. Nti you see supreme court no Bagbin deɛ na ɔyɛɛyɛ no ɔmo baa mu because ɔmo se asɛm wei aba yɛn anim dada. Yɛn nya mmɛkaeɛ na wo so akɔyɛ wei nti stay your hand. Because asɛm no, nea wobɛyɛ yi deɛ, yɛwie a ɛbɛnya nsu, ɛbɛnya nsunsuansoɔ wɔ deɛ wo, wopɛ sɛ woyɛ no so. Nti to bo ase ma yɛn, yɛnni asɛm no nwie. Nti it was not really interfering with parliamentary business. Asɛm no aba m'anim. So ɛfa saa article yi ho. Asɛm no a bɛyɛ anim no a yɛbɛdie no a yɛnnya ntraa soɔ no, afei neɛ ɛmpa na nkurɔfoɔ sɛ mmɛtra so no na wo wo so akɔyɛ biribi a ɛfa asɛm korɔ no a yɛde abɛyɛ anim ho. Nti Speaker, to ɔbo ase na yɛnka asɛm no nwie. Yɛwie a na kyerɛ sɛ ayi. Ɛna Speaker no se daabi, ɔma ne ɔma ne lɔyafoɔ akɔyɛ. Again, sɛ wobisa me a, ɛkwan a Speaker no koraa kɔfaa Thaddeus Ory no, mewɔ asɛm ɛka wɔ ho. because you see the speaker sɛ so ɔrepresent parliament deɛ parliament yɛn yɛ lawyer panyin ni attorney general yes yɛ lawyer panyin ni attorney general sɛ ɔkɔfa atade ɔsɔre a wɔn sika na ade kotua atade ɔsɔre ne ka parliament sika na ade kɔfa ɔde kotua ne ka anaasɛ wɔn sika na ade kotua ne ka.

Ɛwɔ sɛ biribiara nni hɔ a sɛbesɛbe mpanin se ɛnyɛ kɛtrɛma ne se na yɛde ka. Adɛn nti? Nsɛm a ɛda hɔ no, nanom te sɛ me ara me me me yɔnko asɛdi nketewa a ɔyɛ chairman of NDC nso akɔka sɛ oh, ɛyi, Wɔn boycott sɛ mo- parliament. wɔn boycott parliament. Do you understand the implications? Do you understand the implications? Hwɛ, wɔn boycott parliament, yɛkɔto aba. Yɛkɔto aba no wie. Ebia yɛ wadwene sɛ yɛkɔto aba no wie a, ebetumi anya space na deɛ wɔn yɛtumi de ayɛ. Yɛkɔto aba no wie ne sɛ ɛnsi dɔ ama party biara. Na yɛsɛ yɛkɔ round two a, wɔka sɛ parliament bɛtra sɛ ɛhɔ na bɛkɔ. ɛkɔyɛ two thousand and eight deɛ bi yɛyɛɛ second round no mpo wieeɛ no na still a wɔsɛ yɛkɔ time yɛtoo time wieeɛ na aka three days amea hand over space bɛn na wobɛnya na nneɛma na ɛwɔ hɔ no yɛtumi akeke yɛtumi ayi afiri hɔ titiriw ɛyɛ hwɛ hmm. kwame nneɛma ɛsisi wɔ serɛ mu manfoɔ mfɔ madwen nsi so yie yɛ ɔne bɔkɔ deɛ no Bɔko, wahu nneɛma bi, wahu asɛm bi a abɛsi seesei. Atuatefoɔ bi a wɔfiri, ɛnyɛ Ghanafoɔ, abɛbɔ awura mu afa Bɔko. A sɛ nka wɔbɛyɛ den o, sɛ wɔtete moto bike so. I think they wanted to test the strength of Ghana. The security no. The security system.
Ɛbɛtoto atuo bi ne asan akɔ. What do you think may happen? Hwɛ Ghana yɛ yɛhyeɛ yɛne Burkina Faso hyeɛ no koraa nsɛm wɔ ho nti yɛde mmerɛ bi aba yɛfrɛ no Ghana Boundaries Commission ayi law a wɔsɛ yɛ kɛseɛ ne mu sɛsi ayɛ panin a ɔda ani yɛ sogya panin bi yɛfrɛ no General Akotia na ɔde aba. Nokorɛ wɔde ade no baeɛ no na ayɛ bisi basaa kakra. Deɛ wɔn baeɛ no wɔde brɛɛ me na me tena ase na me frɛɛ NDC foɔ no bi, James Agaga nom, sɛ mom yɛn tena ase na yɛn cleane adeɛ no. I sat down with them deɛ na mahunu and they agreed with me sɛ no no no ade no deɛ me kaa sɛ yɛwie Agaga koraa po was telling me sɛ leader na wo ani bɛn na wode hwɛ saa nneɛma yi a wohwɛ a na wahu sɛ me sick wa me na sɛ masa mom yɛn hwɛ ade no General Kotia wɔ hɔ na Anabo Adabo Yɛwɔ ahe, wɔn na wɔyɛ committee chairman. They will clean everything up a wɔsi ɛkɔ yɛ. We want to protect the territorial integrity of this country. Wɔsi ɛyɛ saa mmara no. Wɔpɛ sɛ yɛn na bi ɛte ɛsi Ghana because wato wato parliament mu. Yɛbɛtɔ aba a, election year, sɛ abatoɔ ɛyɛ afei bi kɔ yɛ biara budget. But election year yɛyɛ deɛ yɛfrɛ no mini budget, three months bi. Sɛ yɛanyɛ saa budget no a, na sɛdeɛ meka nsunsuansoɔ bi ɛba na bi yɛkɔ second round, yɛkɔ third round ne ade. Na yɛbɛwie nneɛma bobɔ so a, na akɔ hande over de ma aban foforɔ a. From first January ɛkɔ no, aban na ɔbɛba no, wontumi mfa ne nsa mmɔ ɔman fotuo mu mfa ntua nkurɔfoɔ ka o. Even civil servants will not be paid. You can't pay, wontumi kɔfa sika mfi ɔman fotuo mu mfa ntua obi aka. Because there's no budget. Do you want that to happen to this country? Wasa saa de ne si Ghana. They are very serious matters. They are very serious matters. Nkurɔfo bi akatua a wɔsɛ etua wɔn ka yɛate committee yɛ wɔn ahwehwɛ mu a wɔsɛ wɔn de wɔn report ba ma parliament ti parliament de approve ma wɔn. We are not we are not ayi uh, finalizing it. Hmm. Wopɛ sɛ Saa nneɛma no nso yɛnyɛ anaa? Nti they are grave matters. Ɛna meka sɛ ayi ayi Sedu ɛsɛ saa deɛ saa nneɛma no bi a no amfa n'adwene ansi so yie. Tena ma no kɔka sɛ wɔn nkɔ. Na sɛ wɔn ankɔ ne sɛ ayi yɛto abɛn wie na ebi a mefa no sɛ ayi nyame mpa ngu akyirikyiri. nyame mpa ngu akyirikyiri o. Sɛ NDC foɔ kɔ wene na wɔn ho sɛ NDC foɔ awini nti afei na wɔsɛ o MPs no mmra na sɛ majority foɔ no nso ka sɛ wɔn nkɔ a what will happen? wontumi nyusu minority ni fa approve biribiara hmm. tɛ wɔn fa approve biribiara then you are shutting the next administration down okay is that what you want to happen ne nyi ne sɛ ɔpɛ sɛ saa asɛm ne si nti mɛsrɛ sɛna meka yɛ nea ɛsie ne nyinaa maka ne tenten nyinaa yɛsɛ ne kɛtɛma ne yɛde ka nti ɛnora Anwummerɛ mpaninfoɔ bi frɛɛ me sɛ oo asɛ menfma no ntom na me sɛ oo me ne me nua no kasa I'll still continue to engage him I will engage the majority leader and the minority leader na yɛahwɛ sɛ if we can find space bi ama mo atumi ayɛ one day two days nneɛma no bebree hɔ mobɛtumi ayi afiri hɔ so hɔ ɛyɛ it's getting too late but megyere sɛ it's better late than never, than never.
sɛ bia next week no hmm. week ntimi nyɛ possible kwa ne sɛ next week wobɛtumi anya monday tuesday bi akɔyɛ no masan akɔ a wate ase ɛbɛboa ɔman no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛmfa yɛnne biara mmerɛ ɔman no okay well ɛberɛ no aso yɛberɛ no aso nti um, it's just about 15 days to the general election uh, menim asɛm a wɔbɛka de atwa toɔ ɛne afutuo a wode bɛma the electorate about this 2024 elections a aka 15 days Okwame, um nsɛm no deɛ sɛ mesɛ aboro bi so a deɛ mɛka ne sɛ abatoɔ sɛdeɛ da biara meka no ɛyɛ adwenkyerɛ ɛnyɛ atɛmdidie ɛna ɛnyɛ ntɔkwa metete sɛ nkurɔfoɔ bi sɛ ɔmoboa wɔ mo ho ɛna ɛyɛ anɔpa yi mekɔ mo sister station baako Sɛ wɔpɛ ne papa a, yɛbɛyɛ ne papa, wɔmpɛ ne papa na wɔde bɔne ba nso deɛ, ɛdeɛ bɔne bɛhyia wɔn. Wode bɔne rekɔhyia hwan? Abatoɔ, ɛyɛ adwenkyerɛ. Obi se yɛmfa benkum, obi se yɛmfa nifa o. Kwame, ɛno yɛ ntɔkwasɛm. Nti deɛ mɛsrɛ ne sɛ, wɔn a wɔyɛ atekorɔ wɔ James sɛm, sɛ yɛnkɔyɛ sei, yɛnkɔyɛ sei no, eh, yɛmfa ɛno nyinaa nto hɔ. Na sɛ yɛpɛ ɔman no yie deɛ a, yɛtie benkum atie nifa. Yɛkɔdwa mmienu, ɔho. yɛahu nea ɛreba. Mpanimfoɔ no titiriw mmienu na ɛwɔ mu no, ɛyɛ eh, Alhaji eh, Dr. Mahmoud Bawumia yeah. ne John Dramani Mahama. Yɛtie wɔn mo nsɛm a wɔka. Yɛn nyinaa yɛka no koraa kyerɛ yɛn ho yɛnim nea ɛpusu akoma. Ɛno na yɛntie. Yɛnhwɛ wɔn mmienu kasa no a wɔka no. Deɛ he na ebie daakye sononko bi ama Ghana nkyirimma. Kwame, yɛnhwɛ no saa na yɛmfa ho nto aba. Eeii na sɛ wo John Mahama na wogye no di a, wosɔre a kɔto aba ma no. Sɛ Bawumia deɛ no nso ato akoma so a, kɔto aba ma no. Ɛno ara sɛ wobɛsɔre anɔpa abɔ mpaeɛ na wafrɛ wo nkurɔfoɔ na wɔadi w'akyi na wakɔto aba. NPP foɔ deɛ, me meyɛ NPP ni nti deɛ mɛka kyerɛ wɔn ne sɛ, nea Dɔkta Bawumia ɛbaa yɛɛ nna kɔ aporo akɔhunu no yi deɛ, me deɛ mahu sɛ nkunimdie no aba awie. Na aba awie no, Kwame, nea ɛrekyerɛ ne sɛ, ɛɛn, sɛ asɛm a wɔbɛkae no ato akoma so a, ɛfi nnɛ yi ara kɔpem December seventh no, nea aka a wɔse ɛyɛ ne sɛ, NPP foɔ no at the various constituencies at various electoral areas various polling station areas no sɛ yɛbɛsi nkete awurawura fiefie mu na yɛ start the message sɛ come out to vote. Okay.
Cause deɛ yɛaka no nyinaa ato akoma so woankɔ abɔnten a woansi abɔnten ankɔto aba no a nsusuiɛ no nyinaa aka wo tirim. Okay.
The people now should be concentrating on getting people, the voters, to come out on the voting day to go and vote and vote for the man of the future a ɛyɛ Doctor Mahmoud Bawumia. Ɛyɛ saa a na ɛbɛbɔ ɔman no, apagya ɔman no nkankorɔ de akɔ Canaan asase a yɛpɛ yɛn nyinaa pɛ sɛ yɛkɔ so no. Bɔhyɛ asase Doctor ɛyɛ President Aku ɛyɛ Agyekunkufoɔ sɛ ɔyɛ a man of destiny, ɔyɛ bɔhyɛ nipa.